Helo a chroeso i'r fideo sy'n mynd i esbonio i chi fel i greu codau QR. Cyn mynd ati i greu y cod QR, dwi am ddangos i chi pam efallai byddwch chi'n ystyried creu nhw. Drychwch ar y daflen enghreifftiol hon o'r ysgol ar adnabod tir ffurfiau arfordirol. Yn tebyg i'r arfer go draddodiadol, ar wahân i, fe sylwch chi ar y gweilod, fod yna codau QR ar ein tyflenni mwyach. Pam? Wel gadewch i fi gael dangos i chi. Dwi'n mynd i lwytho y sgrin iPad o'ch blaenau fan hyn ar y dde, newn ni esgus da dyma dyfais disgybl. Maen nhw'n mynd i agor app o'r enw Crafter. Mae hwn yn medru uh, darllen codau QR yn rhad ac yn ddim. Dwi'n nawr yn mynd i sganio un o'r rhain sy'n gallu bod bach yn lletwith o'r sgrin, tipyn yn hawsach o bapur, ond newn ni roi cynnig arni, a dyna fe, mae o wedi gweithio'n syth. Dwi'n mynd i glicio ar Go to URL, a sylwch ar beth sy'n ymddangos. A dyma ffotograff rwy wedi tynnu lawr yn um, Aberporth neu Blaen Porth hyd yn oed. Felly, o'r cod QR yma, a jyst hollt ar y bapur sy'n ddu a gwyn, dyma beth mae'r plant yn awr yn gweld yn ein gwersi. Yn yr un modd, newn ni fynd mas o fyna, a newn ni sganio yr ail cod QR fan hyn. Felly mae'n bosib i ni fynd i ffotograffau o godau QR, Mae hefyd yn bosib i fynd i unrhyw le ar y we, gan gynnwys, os na i glicio'r go to URL fan hyn, gwefannau hefyd. Iawn, dyma ni'n mynd i wefan y Parc Cenedlaethol sy'n rhoi gwaith ymestynol gwych i'n disgyblion ni. Felly sylwch ffotograffau, lliw, gwefannau, fideos, unrhyw beth ar y we, quizzes, gallwch chi wneud na drwy ddefnyddio codau QR. Felly dewch i ni gael creu un. Na'i cau hwnna lawr am y tro. A fe ewn ni i daflen syml. Erydu, sut mae tonnau yn gallu chwalu clogwyn, a meddyliwch, wel sut gall ein plant neu ein disgyblion ni um, ddeall mwy efallai, yn hytrach na just diagramau neu just geiriau. Dwi dwi'n gweld gweithred hydrolig fan hyn. Dwi'n ni agor YouTube lan, dyna beth sy'n ymlaen e i ni fan hyn. Mae yna sianel gan Dear Proseli, a dyma fideo cyrathiad, neu glicio arno fe. Cyrathiad. So ni poso hwnna nawr, lle, ond bydde fe'n braf petas ein disgyblion yn gallu gweld hwnna o'i tyflenni nhw, naill ai gartref neu yn yr ysgol. Felly'n syml iawn, dwi'n mynd i mynd lan fan hyn, Clicio ar copy neu control C a wedyn dwi'n mynd i wefan o'r enw goqr.me. Real, real syml. Mewn fan hyn, dwi'n mynd i ddewis teipio URL, sylwch hon fan hyn. Dwi'n mynd fyna a wedyn paste, a dyna fe mewn mewn. Dwi wedyn mynd i clicio ar enter a sylwch yn syth mae'n creu y cod QR. Yr unig beth sydd angen i fi wneud nawr yw mynd i copy image Nôl wedyn i'r daflen er ydy, beth dwi am wneud yw i, i gludo fe mewn fan hyn rhywle, paste, cymryd e ychydig o eiliadau i lwytho, bydd e nawr yn gludo fe mewn, a dyna fe, dwi jyst yn mynd i newid yr arddull, fe dwi fel bod e o flaen y text fyna, newn ni fe'n Felly yn dyn am y tro oherwydd natur beth ni'n neud. Jyst i brofi hynny nawr, na i lwytho yr iPad lan o'ch blaenau chi, fan hyn, i chi gael gweld beth sy'n digwydd os ydw i yn sganio i mewn i'r cod QR yma. Felly, yr iPad yn llwytho ar y dde gobeithio, gofe, rhaid yn fawr yn ddeiriadau am hynny, sy'n ni symud o'n draw i'r dde rhywfaint, a gwneud e rhywfaint yn llai Dyma ni. Okay, so dwi'n dwi nôl yn y, y crafter, mae um, QR Monkey i gael hefyd ar Android sydd yn dda, a dwi jyst yn mynd i symud mas o ffordd y cod QR fyna, a wedyn sganio i mewn, fyna byddai yn mynd i'r watch video neu open video yn YouTube, beth bynnag i chi'n dymuno, na i watch video, A gyda Facebook bydd y fideo yn llwytho. Wrth gwrs, os yw YouTube wedi eich blocio yn eich ysgol chi, fel i ni, byddwch chi yn um, gadael hwn falle fel tasg gwaith cartre neu rhywbeth um, estynol iddyn nhw. Iawn, ond y pwynt pwysig yw bod codau QR yn gallu mynd unrhyw le ar y we. Yn bwrw cerrig a bowderi yn erbyn y Iawn, dwi'n mynd i stopio hwn am y tro. A jyst dangos chi os ydych chi am efallai um, mynd i unrhyw wefan arall, fel y BBC efallai, os na i roi BBC erydu mewn am y tro, gweld a os erthygl diddorol yn troi lan fan hyn. Dwi'n gobeithio bydd rhywbeth yn troi lan a bod e'n llwytho. Dyma nhw wedi llwytho, gallai ddewis unrhyw un o'r rhain. Newn ni honna am y tro. Newn ni agor hwnna, a wedyn lan i'r top, eto mynd i copio hwnna, sa'i nôl i QR code generator i greu un newydd. So sylwch go QR dot me, dwi'n mynd i wneud yn URL, gludo fe mewn, so right click V, neu uh, right click paste, sorry, neu control V. Dyma'r code QR newydd. Dwi'n mynd i gopio fe, nôl i fy nhaflen waith, ac wrth gwrs gall hwn fod yn um, screen PowerPoint, gall e fod yn sleid PowerPoint yn iawn, gall e fod yn unrhyw le ydych chi yn eich dosbarth chi, gan gynnwys ar y tyflunydd. So drwchwn ni nawr ar yr iPad, mae fe nôl, I sgan with camera. Symud sgrin yr iPad allan o'r ffordd. Newn ni sganio wedyn i mewn y cod QR newydd bydd wedyn yn galluogi ni agor go to URL wedyn ni a bydd hwnna wedyn yn mynd â ni i'r erthygl na. Ond felly, tipyn yn wahanol i jyst du a gwyn ar bapur a diagramau. Nawr mae gennych chi liw, um, gwaith cyfredol iawn, gwaith um, neu gyfredol posib. Ok, so dyna codau QR pob hwyl i chi, maen nhw yn ddefnyddiol iawn iawn.